Döwran uly Annagulyýew ýaş mugallymlara ýüzlenme. Hormatly ýaşlar, mugallym adyna mynasyp bolanlar! Siz işe gelen günüňizden bäri öňden işläp gelýän, tejribesi, ukyby, ýaşy taýdan tapawutly mugallymlaryň üns merkezindesiňiz. Sizi görüp olar özleriniň ýaş wagtlaryny, ilkinji gelen günlerini, ilkinji üstünliklerini ýatlaýarlar. Özleriniň çeken kynçylyklary sizde döremez ýaly, gönümel ýada daşyňyzdan kömegini berýärler. Siz olardan habarsyz bolsaňyz hem, olara nädogry düşünseňiz hem, olar size guwanýarlar. Siziň ýygnaklarda öwülmegiňiz, adyňyza hormat hat almagyňyz, hatda käbir sizden uly mugallymlaryň kem aýdylyp, sizi arşa göterilmegiňiz siziň gazanan işleriňiz üçin däldir. Eýsem, bu hereketler size badalga bermekdir. Sizi ýaşlykdan gaýduwsyz mugallymlaryň hataryna goşmakdyr. Siz işe başlan mekdebiňiziň abraýyny dörediji dälsiňiz, siz abraýy goraýjydyrsyňyz. Çünki siziň üstünliksiz, gowşak, tejribe toplap bilmändir diýip garaýan ýaşuly mugallymlaryňyz tarapyndan bu mekdep abraýa eýe bolandyr. Gynansakda ýaş mugallymlaryň käbirlerinde agzalan düşünjeler tapylýar. Siz olardan bolmaly dälsiňiz. Siziň geçen ýyl gelip, bu ýyl bäsleşikde ýer almagyňyz, Ýaşuly mugallymlaryň abraýy. Ýatdan çykarmaň! Seniň bir bäsleşige taýýarlan okuwçyňy birnäçe baýry mugallym ençeme ýyl bäri okadyp şol hala getirendir. Diňe ol okuwçyny däl, eýsem, onuň ata-enesini bilim almaga höwesletip ýetişdirendir. Ol ata-ene hem öz çagasyny öňden abraýly mugallymlaryň hatyrasy üçin saňa ynanýandyr. Şonuň üçin hem ilkinji gazanan üstünlikleriň diňe iň kiçi bölegi seniňkidir. Hiç haçan mekdebiň uly mugallymlaryň deňinden biperwaý geçmäň. Olary göreniňizde uly hormat bilen hereket ediň. Olaryň geçmişde gazananlary barada pikir ediň. Olaryň taýýarlan okuwçylarynyň birnäçesi abraýly ynsanlar bolup ýetişendikleri barada oýlanyň. Olaryň ýanynda köpräk boluň, gerekli tejribeleri saýlap ýadyňyzda saklaň. Sizden bir ýyl öň işe başlan mugallym, eýýäm saňa görä tejribelidigini ýatdan çykarma. Siz uly mugallymlara nähili bolsaňyz, soňky gelenler size garap sapak aljagy ikuçsyzdyr. Köpçülik ýerlerde ýaşlar bolup ulularyň deňinden biperwaý geçilýän wagtlaryna gabat gelinýäni üçin, Baýry mugallymlar sizden tamasyny üzmesin. Çünki olar öz abraýlaryny mynasyp ýaşlara tabşyrmak isleýär. Işe başlan mekdebiňiziň taryhyny, geçmişde haýsy mugallymlaryň işlänini, gazanylan üstünliklerini hökman sorag-ideg edip öwreniň. Bu siziň abraýly atasy bolan ogulda bolşy ýaly ruhuňyza ruh goşar. Ylym ýyl-ýyldan ösüşi ýaly mugallymyň öwretme usullary hem ösýär. Hiç haçan öz başarnygyň üstün ýaşuly mugallym kyny bolsa pes görme. Kompýuterleriň, el telefonlaryň ilkibaşky haly bolmadyk bolsa häzirkiler asla bolmazdy. Şeýle dälmi eýsem? Wagt geler, siziň şu günki bilýän derejäňiz geljekde hiç zat bolar. Ýerine şol döwrüň enjamlaryndan has oňat, baş alyp çykýan ýaşlar dörär. Şol wagt oturyp öz wagtyňyzda eden, ýeten üstünlikleriňizi ýatlarsyňyz. Eger şol wagt size uly bolupda käbir meselede bize mätäçligi bar diýseler, gaty kemsinjegiň ikuçsyzdyr. Şonuň üçin hem şu günden ýaşlara görelde bolup, baýry mugallym bolmaga taýýar boluň. Elmydama öz üstüňizde işläň. Çünki dünýäde Ylym ýyldyrym tizlik bilen ösýär. Mugallym ähli soraga jogap berip bilmelidir. Jogabyny bilmedik wagtyňda şol hakda gyzyklanmandyryn, şu wagt bilemokda diýmegi başarmaly we tizden-tiz gerekli jogabyny tapmalysyň. Saňa gelen sorag yzyna boş gitmeli däldir. Gömertik, başdan sowma jogap bermekden gaçadyr. Okuwçynyň kitap okamagyny isleýän bolsaň öz eliňizde kitap bolsun. Synp otagyna eliň kitaply giriň. Okamaga eliň ýetmese-de, kitabyň elektron görnüşini okaýan bolsaň hem stoluňda kitaplar dursun. Okaýan kitaplaryň barada gerekli ýerinde gürrüň beriň. Okuwçylaryň okaýan kitaplary barada gyzyklanyň. Mazmunyny soraň. Kitap okaýan okuwçylary mahabatlandyryň. Okuwça buýruk beriji sözler bilen çemeleşmek, tohumy ekmezden öň gaýnan suwa batyrmak ýalydyr. Okuwça dogry ýoly görkeziň. Beýnä gidýän ýol kalbyň üstünden geçýändir. Şonuň üçin ilkinji nobatda okuwçynyň kalbyna aralaşyň. Beýnä barmagyň başga ýoly ýokdur. Sen pedagogsyň, psihologsyň, terbiýeçisiň, üç aýakly tagansyň. Sabyrly gul dura-bara şat bolar, bisabyr gul tiz ýolugar belaga. Diýlen söz ilkinji nobatda bize, mugallymlara degişlidir. Mugallymyň çekýän azabynyň miwesi giç ýetişýändir. Sabyr kuwwatyň güýji, öňdengörüjilik birligi bilen ölçenýändir. Mugallym okuwa ýaňy gelen çagany görende onuň tutuş geljegini göz öňüne getirmegi başarmalydyr. Mugallym geçmişe, geljege sapar edip bilýän ynsandyr. Beýik Biribar hem ynsanyň ýazgydyny, Mugallym atly galam bilen ýazýandyr. Ýazgytdan çykmak ýokdur, ýöne öňdengörüjilik bilen geljege gidip özgertmek bardyr. Her sözlän sözüň okuwçynyň tutuş geljegini ýagtylandyrmalydyr. Öz üstüňde işlemeklik seniň adaty hereketleriň içine garyşmalydyr, aýra bolmaly däldir. Sen diňe okadýanlaryň üçin däl, eýsem jemgyýetiň öňünde mugallymsyň. Käriňi söýmelisiň. Mugallym bolmak üçin doguldym. Ýüz gezek täzeden dogulsam-da, ýene-de mugallymlyk kärini saýlaryn diýip, ýürekden aýtyp bilmelisiň. Mugallym günde özi bilmedik ýagdaýda bolsa-da, okuwçy bilen işleşmegiň täze usullaryny tapyp durýandyr. Mugallym alymdyr, ýaşaýan ylymdyr. Temany düşündireniňde, okuwçylary hyýaly başdan geçirmelere, gelejege, syýahat etdirip bilmelisiň. Hakyky mugallym, Düşündiňizmi? diýmez, Düşündirip bildimmi? diýer. Sapakda dogry turuň, ýuwaş boluň, diňläň ýaly sözleri her bäş minutdan gaýtalasak, bu eýýäm dokuza-on gezek bolýar. Netijä garaşmak bilen birlikde bäş-alty minut wagt geçer. Ol eýýäm sapagyň on iki, on üç göterimi bolar. Agzalan sözler munça gaýtalamak bilen okuwçynyň gulagyna eýýäm bir sapakda öwrenişdi. Beýleki sapaklarda bolsa ol sözleriň täsiri bolmaz. Bilim-terbiýe bermekde okuwça ýa oňat görelde bolmak bardyr, ýa-da tersidir, aralygy ýokdur. Okuwça ata-enesinden hem ýakyn bolmalydyrys. Ata-ene üçin ol nesil dowamy, mugallym üçin bolsa Watan geljegidir. Sylagyň bir ujy gorky sözüne dogry düşünmelisiň. Çaga mugallymdan gorksa, onuň gazabyndan däl, eýsem özüne bolan söýgüsini ýitirmeginden, mugallym ynjytmakdan gorkmalydyr, sylamalydyr. Okuwçy Palan dersi gowy görýärin diýen bolsa, onda şol dersiň mugallymy şul okuwça oňat täsirini ýetirip bilendir. Palan dersi gowy görmeýärin diýen sözi eşideniňden başga kär saýlamak gowudyr. Oňat görülýän ders, oňat görülmeýän ders ýokdur. Oňat görülýän mugallym, oňat görülmeýän mugallym bardyr. Dürli ynsanlaryň täsirleri esasynda okuwçy erbet terbiýeli bolup biler. Ata-ene ýetişdirýän okuw ýokdur. Sen pedagogsyň. Ol okuwçynyň kalbyna aralaşmagyň ýoluny tapmalysyň. Okuwçynyň erbedi bardyr, başarnyksyzy ýokdur. Oka, öýşiňi ýazyp gel ýaly sözler peýda etmeýän bolsa, ony gaýtalap durmagyň hajaty ýokdur. Okuwça onuň sosial-psihiki aýratynlygyna görä çemeleşmelisiň. Okuwçyny eden kemçiligi üçin asla kemsitmäň. Deňeşdirmeli bolsa, şunça ýaşymyza çenli toplan kemçiligimiz okuwça görä has köpdür. Netijede biziň özümiz kemsidilmäge mynasyp bolup galýarys. Mugallymçylyk mekdebini, ýokary okuwy gutarmak, diplom eliňe almak seni doly manyda mugallym edýän däldir. Okuwçylara, ata-enelere tabşyrjak diplom işiňi goramalysyň, olara tassyklatmalysyň.